Abusuafoɔ yɛ mama kɔ aba ɛba ɛyɛ this episode of the video ɛyɛ naawɔtwe anaasɛ mmerɛ kakra ni ɛna ɛyɛ the Ofosun Cancer Foundation ɔmo bɛyɛ ɛyɛ clean up exercise na ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ temamufoɔ no nyinaa yɛ nyinaa yɛde yɛ ho agyee mu ma ɛyɛ exercise no nso ɛkɔɔ so kama kama kama kama saa ɛwɔ ɛyɛ various zones na ɔde kɔɔ saa mmerɛ na ɛyɛ Konongo zone ɛyɛ Odumase zone, ɛyɛ Duase zone ɛna Obenumase zone ne nyinaa ɛhɔ nom ɛna ɛyɛ dwumadie no ɛkɔɔ so kamakama ɛberɛ a ɛyɛ mmerɛ kakraa nie. Na ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ the CEO of NEP anaa sɛ the founder of ɛyɛ Ofosun Cancer Foundation no ɔno ɛna ɔyɛ nipa a ɔdi anim anaa sɛ ɔtitirani a ɔdi anim. Ɛma yɛkɔɔ Konongo no ne nyinaa ne dwumadie no ɛyɛ Kozoyafoɔ, NDCfoɔ, NPPfoɔ Ɛyɛ party foɔ no a bebree na wɔn nyinaa ɛbɛ joinee ɛyɛ clean up exercise yi na ne nyinaa mu no nso no ɔde ɛyɛ nanodesɛm nso ɛde to dwa ɛde ma ɛyɛ ɛɛ temamufoɔ anaasɛ wɔn a wɔbaeɛ a wɔbɛboa ɛyɛ dwumadie no. Apɔmuden sɛdeɛ last ɛyɛ health screening yɛ odum ase no ɛɛ yɛbɛkɔ so ahwehwɛ yɛn mpo na yɛ register wɔn a wɔaka ne nyinaa health insurance na next apɔmuden program a yɛde bɛba no ɛyɛ. Oprehyɛn nketenkete a yɛde dɔktɛs mpaninfoɔ firi Kumase ne Nkran ɛreba no yɛabɛyɛ ama obi a ɔwɔ biribi ha ne biara firii. foundation no a ɛkuta yɛn a yɛde bɛdi dwuma no ɛyɛ fosu nkasa foundation no bosome a yɛbɛwura mu yi next month october ɛne yɛbɛpa ɛho ntoma saa foundation no na yɛde bɛgyegye sika na yɛn mu ayɛ du na yɛde boa yɛn constituency. Yɛ dɛ yɛsɛ yɛn twɛn ɛmɛ yɛn mpia nsa na yɛaboa. Nti yɛaso aware yɛn nti yɛaso yɛatɔ yɛ pɛrɛt. Nti nyame paa sɛ yɛnya date na yɛde bɛto m'anim na saa foundation ne yɛde bɛgyegye

Ɛma ɔde donations bi de ma ɛyɛ Zongo community no ɛyɛ dust bins. Saa nso na ɔbɔ anan so de kɔ ɛyɛ Kozoya office. Ɛhɔ nso na ɔne Kozoya mpaninfoɔ nso kɔtwetwe nkɔmɔ ma ɔpromise wɔn with one motor bike for now a ɔsan promise wɔn with cement anaasɛ ne nyinaa no ɔpromise wɔn sɛ ɔde ɛyɛ twenty thousand de bɛbrɛ wɔn ama wɔde ato ɛyɛ cement no nso de atoa ɛyɛ wɔn dan no so. Saa nso ne nyinaa no anso a yɛsan twaa mu kɔ ɛyɛ dua ase pra so, ɛhɔ nso na wɔn nso yɛkɔtoo wɔn wɔn nso a wɔn nso ɛyɛ ɛyɛ clean up no wɔ zone hɔ nom no. Na wɔn nso anigyeɛ a wɔn de hyia ɛyɛ Kofi Ofosu Nkansa nso wɔ hɔ nso na ɛyɛ anigye soronko koraa. Na ne nyinaa no nso ɔno nso de Ɛyɛ n'anodisɛm too dwa wɔ hɔnom ma ɔmaa adwadifoɔ no nyinaa huu sɛ ɛyɛ bosea a wɔn nyinaa redwendwen ho no ne nyinaa no Ofosu Nkansah Foundation no nso ɔbɛboa ama saa bosea no nso atumi aba na ayɛ sɛ adwadifoɔ no nso atumi de adi dwuma. Saa nso na ɔbo a ɛyɛ wɔn a wɔwɔ Ofosu Nkansah Foundation no nso ɔboa wɔn yie. Na ne nyinaa mu no nso no ɔde ɛyɛ Wɔn a ɔno nso ɛyɛ foundation no atumi aboa wɔn wɔ sukuu fam a wɔn nso nyinaa wɔn atu kwan akɔ amanɔne ne nyinaa nso ɛyɛ nsɛm no nyinaa ɔde kakra de tu dwa de ma yɛn wɔ ɛhɔ nom no na ne nyinaa mu no nso ɔsan de dustbin no bi nso ma wɔn wɔ hɔ nom saa nso ɛne ɛbɔ anan de kɔ odum ase ɛne ɔbɛnum ase ne nyinaa sɛnea ɔyɛ wɔ hɔ nom saa ɛna ɔyɛ wɔ ɛyɛ ɛhɔ nom na saa mmerɛ yi Ɛyɛ The Ofosun Cancer Foundation no sɛnea ɔpanin kɛseɛ no kaeɛ no, ɛse ɔbɛ lankyɛ no Nyame yɛ adom a ɛyɛ next month, ɛyɛ October mu hɔ na ɛyɛ the launching of the Ofosun Cancer Foundation no nso ɛbɛba so. Te ne nyinaa ni sɛ ɛyɛ Mister Kofi Ofosu Nkansa, ɛyɛ n'ani suadehunu sɛ ɔde foundation yi ɛbɛba na waboa ɛyɛ temmamufoɔ Ne nyinaa mu no, ɔse operations bi nso wɔ mu a saa mmerɛ yi ɔse wɔreyɛ dwumadie a ɛbɛma operation nketenkete bi a ɛno nso ɛbɛpue wɔ ɛyɛ mantam mantam no mu nso no, ɛno nso wɔbɛyi no free. Na health insurance nso wɔayɛ bi de amema ɛyɛ temanmufoɔ a wɔn nso wɔ around. Na ne nyinaa akyi, ɛyɛ deɛ yɛbɛka ne sɛ ɛyɛ The Ofosu Nkansah Foundation, Sɛnea yɛyɛ ne botaeɛ si teɛ no, megye di sɛ ne nyinaa nso ɛbɛboa ɛyɛ temmamufoɔ a yɛn nso yɛwɔ ɛyɛ Asante Akyem Central na yɛn nso yɛnya so mfasoɔ. Nti ne nyinaa ne ɛyɛ dwumadie a ɛkɔɔ so berɛ a ɛyɛ Ofosu Nkansa Clean Up Exercise no kɔɔ so wɔ zone zone zone biara wɔ Asante Akyem Central. Saa na me menka nkyerɛ wo sɛ Tamu Chuku na ɛdu hɔ na sɛ ɛyɛ yɛbɛpa ɛyɛ dwumadie no anaasɛ sɛ yɛba bɛpa ɛyɛ ekuo no ano a ɛno nso ne nyinaa no yɛde ɛho ɛyɛ videos ne ɛho nsɛnkaeɛ no nso ɛba bɛteɛ ɛyɛ anaasɛ ɛba bɛkyerɛ ɛyɛ tatale tv ɛtiefoɔ ne n'ahwɛfoɔ nyinaa yɛda mo nyinaa mo ase